Egetanguru Samsoni ochare, lakini emanyekanete buna gechuo. Eh, bono ogane nka. Eh, oyo bono bweng'entete nomwana oye, omwana omomura ominto, nabange oyo one bono. Abana aba barenge babere, abaibori bagasira kare, abana aba bagatigara. Abana twatema kobarera iga bagakina nobuya. Egeka motwa omwana bono mono buna oyo agaonchoka akaba buna achete. Akaba gagokora ebinto ebinde otanyare koeresa, ebinto biaye amanyete na intwe tomanyete buna efamiri totasoki gochia isiko. Bono ntomoroche iga iga ase omwaka oyo buna oanchete, ntomoroche chitariki chiomoiso sa tarehe sarasini na moja, January. Ngakwana nere mata, nkamboria, Buna mboreti, nkagenda. Bono korwa erio agacha agansireria. Lakini gotatiga nagatwarire chinyomba ang'e ibere, bono toikomanya ng'a ya kare, enyomba enene, enyomba enke, bono ntware komanya. Eh, mpaka buna yaigete engaki gete iga moiso onde, chisirani chikaboria ng'a rimisundire rikoigwekana nsa. Bono rero mambia naboka. narora tiga ninche ndare abarabi ndore ng'a kende nkere gekwerete nsa, nanyora kende nkeiyo, na emisu ndiare koigwa ekana. Natema koigora edirisa aria ase, nacha ase omorango nanyora nkoigokwa ore, nasoa ime sababu buna endugu yane, kende nkeiyo. Gosoa ime egento narora ime aria, na egento kiarenge nse buna eoiri. yoira eitegete, kogenda gochia ime, narigereria igoro, nanyora omonto aesungete. Nasoka nacha natebia endugu oye, nakera ne chindugu chiane chinde chitamenyeti aiga chisemi, bacha twansa kobwatia amang'ana aywo mpaka bono buna aikire iga, abasigari bairire omonto, omwana akorokwa Fini, basikara, na bamanyekanete iga mono ase abanto ba bodaboda, eh. Omoruki oyomo nere nachiete inche omonyene naganete chiombe igoro aria, ee ning'akanete aria chiombe, oyio nere omoruki imanyete, otakeire kobera aa. Lakini bono nibachiete bakamenya omogonchoro, ee bono timanyeti ng'a sababu ki yabairete kwansa nonye nororo abwo ase bachiete. Sababu enyomba nere aiga, ere buya iga, batakeire babe era. Eh, Banyore ase bakorema buna egetito ekanga, bono aa nechinyeni babegete gose keri. Gotiga gokora ebinto bono buna ebi. Eh, Baria bagweita, nigo bare abaria. Gende nkeyo ng'a orarore kebe iga, alafu ende ng'a ngoite obosie. Kwanini? Oreke ng'ai? Ekere kianyakwara bobe.

Bono getugutanete rioka geita atatebeti onde ning'o kiamogecha, ekiagera nere bwekogenda. Naye kwana ng'a baba. Inche egento ndateba, ase eng'encho twaikire chingaki chi'omoerio na emeke emibe yachire. Kera omonto, nonya omogaka karoche ng'a gose na omonto na omogechiri gose kende, tiga oyeana gose ochabe amwabo gose efrendi eria egenete. na kobua amo namanto abang'ina. Bono egento kiatworokire ng'a tosabe, tobe togosaba botuko na mogaso, ekogera bono na bono mbuya ore gochia mogaso tokomanya ng'a kego goakera. Tiga Omonene atokonye, naende tonyare koba togotwara amaiso ake omoika tosabe, egere Omonene atororekanere. Ekero tware gosemia abagaka baito ng'a ekero banyorire omochando, babe abang'ora naende be- beiranerere, bakwanere abasacha bamwabo. babao obosemi, nabo okonyora ng'a omomocha abeire ase enyomba, bono nonya nintwe ngotomochera bare, intwe bono tokoimoki tokoimoka tweita, gose naintwe igo tokorigia obosemi omonto kweiranera gwachaka korengereria ng'a gaki bono ogokora egere tinkwe, tinkwe ebirengererio ntiga abana bane bagochandeka. Na barabwo nabo bagwenerete koiranerera, barigie ogosemia ase nonye ne chikanisa ng'a onye mbakonyara kogenda ase abagaka bamwabo, onye okorora ng'a abagaka bamwabo mbamokwane bobe, tiga agende ase ekanisa arigie obosemia ororo. Gose agende nonye ne chi- chibarasa arigie obosemia ororo, egere bekonye ribaga bakong'ea gweita, beite bonsi bonsi. Bono rirorio ribaga ekero bagweita, Nabwo babwenerete gotoremia, nabwo babwenerete gotoa chisemi, nabwo abanto abanene babwenerete gototeebia naki togokora, ekiagera mb- nabwo batoretete. Na bono basoe goita tokore naki rende? Intwe tokore naki? Tiga beremie, naende bagenda nonye ne chikanisa egere banyore obosemi tibeita.